Illum imiss illi naqraw silta minn The Island of Malta and the Order of Saint John li oriġinarjament kien miktub bir-Russu minn Grigory Krajewski. Illum se naqralkom silta li hija t-traduzzjoni lejn l-Ingliż ta' Elena Jasnetskaya Sultana. L-introduzzjoni u l-editjar saru minn Joseph Skirò. Joe Skirò huwa il-Kap Emeritus tal-Conservation Division ta' Heritage Malta. Kien l-editur u l-kittieb ta' bosta pubblikazzjonijiet fil-qasam tal-istorjografija, kif ukoll fil-qasam tal-konservazzjoni. Jieħu sehem f'bosta wirjiet fuq is-sengħa tal-legatorija barra minn Malta u x-xogħol tiegħu jinsab f'ħafna kollezzjonijiet privati fl-Amerika, l-Ingilterra, l-Italja u l-Ġermanja, apparti Malta. L-aħħar proġett tiegħu kien proprju dan, l-editjar u l-introduzzjoni ta' The Island of Malta and the Order of Saint John, minn fejn fil-fatt se naqralkom silta. A famous hospital that once was brought from Jerusalem to Rhodes and from there to Malta is situated in Valletta,

Grazzi tal-li il-qajt l-istedina tagħna. Kif inti? Presidenti, mhux ħażin, grazzi. Mela, nibdew l-ewwel mistoqsija. Mela. Il-manuskritt ta' Krajewski, li t-titlu sħiħ tiegħu huwa A Short Topographical, Historical and Political Description of the Island of Malta and the Sovereign Order of St. John of Jerusalem, Written by Grigory Krajewski in two parts in Saint Petersburg by the Imperial Academy of Sciences in the year 1800, Huwa ovvjament interessanti immens għal min iħobb il-melitenzja u l-istorja ta' pajjiżna. Huma x'inhuma l-merti letterarji u xjentifiċi tax-xogħol. Tħoss però li t-traduzzjoni u l-editjar tiegħu għandu relevanza li tmur lil hinn minn dan iċ-ċirku ta' interessi? U jekk iva, kif tispjega, kieku, dir-relevanza lill-membri tal-pubbliku? Għalfejn għandhom jaqrawh? Aha. L-soltu ħaġa, dan huwa rakkont ta' wieħed Russu, kif għad biżna, huwa rakkont li kważi ma jaf bih ħadd. Bħala ktieb, bħala edizzjoni, kull ma nafu biha li għadha teżisti huma erba' kopji biss fid-dinja, tnejn qegħdin ir-Russja u tnejn qegħdin Malta, infatti hemm kopja anki l-bibjoteka u l-oħra qiegħda għandi fil-kollezzjoni privata tiegħi. Issa, bħala ktieb kien skoprih Dottor Ganado fil-bibljoteka. U għaliex skoprih? Għax fih hemm mappa ta' Malta bir-Russu. Huwa l-unika mappa li nafu biha bir-Russu. Jiġifieri barra li huwa ktieb rari, anki l-fatt li għandu mappa ta' Malta bir-Russu huwa unika wkoll. Issa nserta dal-kopja li għandi jien, il-mappa Ja mitbugħa fuq karta ħadra, ħossna hekk, u hu l-uniku. Bħalissa l-ktieb oriġinali qiegħed fl-esibizzjoni Il-Baħar Madwarna li qiegħda f'Sant Iermu, il-Saint Elmo Place hawn fejn jagħmlu l-eżamijiet, għalhekk ma stajtx għax kieku kont niġġibu miegħi. U hu sabiħ tmur tara ghax hija okkażjoni unika ma tantx dan. Issa għaliex ridt nittraduċih? L-ewwel ħaġa l-kurżità biex inkun naf x'hemm. U t-tieni kien hawn ħafna rakkonti minn nies li ġew barranin li ġew Malta. Però kull rakkont għandu xi ħaġa partikolari. Għaliex? Għax hemm differenza jekk ir-rakkont ikunx ġej minn Ingliż, minn Taljan, minn Daniż jew Russu. U dak li jogħġob ir-Russu jaf ma jagħtix kasu l-Taljan u viċe versa. Għalhekk ridt nara x'hemm. U dejjem issib xi ħaġa li qatt ma tkun qrajt biha qabel. Jkun osservazzjoni li għamel l-awtur meta kien hawn Malta. Issa l-awtur ma ġiex waħdu. L-awtur kien qed jakkumpanja Ambaxxatur, L-ambaxxatur Russu li kien residenti Napli u ġie miegħu Malta fis-1785, tgħidli x'ġie jagħmel Malta. Jiena naħseb li kien hemm diġà interess mir-Russja illi tokkupa jew tieħu jkollha sehem fil-pajjiż ta' Malta. U mbagħad nafu biżżejjed li meta l-Ordni ġiet espulsa minn Malta, ħafna mill-Kavallieri spiċċaw ir-Russja u l-Kżar għamluh Gran Mastru fl-1800. Malli sar Gran Mastru, Krajewski, da li kien għamel ir-rakkont, li kiteb ir-rakkont, preżenta l-manuskritt lil dan qallu nixtieq nippubblikah. U dah tah il-permess li jippubblikah. Jiġifieri hemm anki konnessjoni mal-istorja diretta ta' Malta, jiġifieri barra r-rakkont li huwa kiteb. Tajjeb ħafna, interessanti. Fis-sezzjoni Manners and Customs of the Maltese People, Krajewski jiddeskrivi b'dan il-mod il-Maltin, Maltese residents have yet to this day the similarity of North African nations, they are beastly and wicked. Because of this similarity with the Mauritanians they could easily be inclined to treason and treachery. Tipikament għal diskors kolonjalist, ikompli billi jgħid kif il-gvern qed jgħallem li dawn is-Slavaġ iġibu ruħhom suret in-nies u u jagħti deskrizzjoni tal-użu li d-dinja ċivilizzata sabet għalihom. kursari, pirati tax-xwieni tat-Torok u tal-Musulmani. Ħaġa li tagħti lill-qarrej l-impressjoni li s-sovrani ta' Malta ma kellhomx għażla ħlief li jużaw in-natura salvaġġa tal-poplu biex isservi skopijiet nobbli. Il-bidla ta' kelma minn pirata għal kursar tbiddel l-orjentazzjoni ġeopolitika mingħajr ma tbiddel il-bijoessenza, in-natura barbara tas-selvaġġ. Kollu diskors tipiku tal-Illuminiżmu u l-era kolonjali. Fil-footnotes tiegħek int tirrimarka biss li Krajewski ma kellux kliem komplimentuż għall-Maltin. Imma din ma tidhirx sempliċement kwistjoni ta' impressjoni li kellu Krajewski bħala individwu imma bias qawwi li jirrifletti viżjoni, diskors u narrativa partikolari. X'taħseb dwar dan? Di tgħidli kif ma tajtx kasha xejn. Mela ma tajtx kasha vera, ma tantx tajtha importanza, għal raġuni waħda. li kien hemm rakkonti ta' oħrajn li kienu kritiċi għall-Maltin, jiġifieri, bħalma kien hemm rakkonti li kienu qed ifaħħru l-Maltin, jiġifieri dina jiddependi l-persuna x'ikun ġralu wkoll, jista' jkun li kellu xi xi esperjenza daqsxejn negattiva allura mbagħad żbruffa hekk. Jiġifieri ma tantx nagħti importanza wisq fuq dak li qal din għax fl-istess ħin jekk taqgħod taqra jkompli r-rakkont Għandu affarijiet sbieħ li jgħid il-Maltin huma ħabrieka u jaħdmu, nisa sbieħ ukoll, jiġifieri hemm affarijiet komplementużi. Jiġifieri jekk inti tieqaf fuq dik il dak iż-żewġ kliem li vera mhumiex komplementużi, ħadd ma jieħu pjaċir jisma', però mhumiex daqshekk ma nagħtihomx daqshekk importanza għax ma nafx iċ-ċirkostanzi x'ġagħluh, x'wassluh biex jgħid hekk. U nerġa' ngħidlek, dawn kien hemm ħafna nies li ma kinux komplimentużi mal-Maltin, imma kien hemm ukoll, għadhom, anki reċentement, per eżempju, mhux daqshekk 'il bogħod, Umberto Eco fil-ktieb tiegħu Il Cimitero di Praga jgħid ingrato come un maltese. Però mbagħad jgħid ukoll sporco come un inglese, jiġifieri jiġifieri mhux li għax lilek qabad miegħek biss, jiġifieri jiġifieri dik ma tantx tagħti importanza għal dawn l-affarijiet. Jista' x'ikun hemm minn taħt ma ma kellix Aspett interessanti ħafna fir-rakkont ta' Krajewski hija l-attenzjoni partikolari li jagħti lill-arja, u b'mod partikolari l-aġġettivi li juża bl-Ingliż, penetrating, dangerous, pungent, li jagħtu l-impressjoni li l-arja hija speċi ta' matrix tal-mard. Il-ktieb inkiteb 50 sena qabel ma Pasteur ikkonferma l-hekk imsejħa germ theory, ċoe il-konferma li il-mard ma jifformax fl-arja kif kienet issostni t-teorija ta' qabel, il-miasma theory, iżda huwa kkaġunat minn mikroorganiżmi. Dan ifisser li għandna f'idejna wkoll dokument, wieħed minn tal-aħħar, li jagħti xhieda ta' viżjoni xjentifika li eventwalment saret passe. Kien hemm elementi oħra bħal dawn li forsi ħasduk jew affaxxinawk fir-rakkont? Fimni, hemm, għandu ħafna rakkonti sbieħ ta' fil, per eżempju waħda mir-rakkonti li huwa interessanti li ma taraħ imkien huwa fejn jgħid li per eżempju kien hawn kienu ġew Indjani mill-Indja u kien ġabhom il-Balliu Saint-Tropez u tgħid qas qatt ma smajniha mkien din. U fil-fatt kien hemm ritratt sabiħ ukoll hawnhekk. Għax dak imbagħad kont laki għax kien hemm żewġ watercolors li sibthom il-British Library ta' Henry Tresham u wkoll ma nafx x'kien qed jagħmel hawn Malta Ingliż dak fej irritratthom, ġifieri huwa vera mhux qed jivvinta. U jgħid li huma għalkemm jgħidulhom barbari, ma barbari anki l-kelma barbari Dak iż-żmien mhuwiex bħalma nafuha llum, għax int salvaġġ. Il-barbaru, dak li ma kienx ikun Ewropew, kien ikun barbaru, tifhem? Jiġifieri hemm differenza, mhux, ma tistax taqbad il-kelma u toħodha letteralment. Barbaru, anki il-Rumani kienu jgħidu min mhux, kienx Ruman kien barbaru, jiġifieri mhux umana, f'dan is-sens. U hu kien jgħidu wkoll li pereżempju kien iħossu ħafna bard u tnejn minnhom mietu bil-bard. Hija daqsxejn forsi eżaġerata ma nafx, però ġifieri. Ena, pereżempju rakkont ieħor interessanti li li ma ssibux ukoll huwa jiddeskrivi l-kukkanja fil-karnival. mid-deskrizzjoni hija preċiża ħafna. Ġifieri hemmhekk jurik li l-awtur ma qabadx juvvinta, ġifieri kien hawn u kien quite precise fil-rakkont tiegħu. Hu jgħid li jirrakkonta wkoll sibt water colour ta' Satariano, il-Clerkenwell, Ingilterra, u jekk tara l-water colour u tara l-rakkont, qisek qed Qisu qed le minn pinġa ara r-rakkont ta' da. Ġifieri għandu ħafna siltiet li huma interessanti. S'intendi hu jdur fuq kollox, ġifieri jitkellem fuq l-agrikoltura, jiddeskrivi l-belt, jiddeskrivi l il-Rabat, San Pawl, il-Grotta, jiġifieri kien mhux kien quite a good observer, jiġifieri ma kienx u sitt hemm li jagħmel homework ukoll. Dawn huma mhux il- Iva, dawn huma, eħe. Dawn qed tara lilhom lill-Indjani qed jaħdmu l-qoton u qegħdin u da qed jgħid li kienu wara l-isola, wara l-isla. Infatti ġibt mappa ta' dak fejn hemm miktub wara l-Isla u hawnhekk qegħdin fuq il-blat jgawdu naqra xemx. Issa dak li għadt li inti because the air is pungent whatever, ma ninsewx ħaġa illi hawn Malta min jiġi kien Malta speċjalment ikun hemm ħafna xemx u dak il-bjudija ta' ġebel tagħmik, jiġifieri tweġġagħlek għajnejk. Għalhekk hu qed jgħid li min kien speċjalment kien jkollu xi ferita f'rasu, dak l-arja, il-dawl kien iweġġgħu. Jiġifieri, però jien naħseb iżjed kien qed jgħid hekk, jiġifieri x-xemx illi tweġġgħek milli għax l-arja mnissra. Anzi bħala bħala sptar kien wieħed mill-aqwa sptarijiet li kellu l-Ewropa u kienu jiftaħru bih ħafna. Anki l-fatt li ma li li kull pazjent kellu sodda, dik xi ħaġa li ma kontx tara. Dak għax il-Kavalieri kienu kif għidt int stess fil-bidu ospedalieri. Jiġifieri dak kien l-ewwel mandat tagħhom li u dejjem kellhom sptarijiet kull fejn kienu sptarijiet tal-aqwa kwalità jiġifieri. U kien anki l-Gran Mastru stess iservi kif. Ekku, u qrajniha hawnhekk ukoll. L-istorja tal-manuskritt innifsu, dik li tissejjaħ provenance, hija interessanti immens anke minħabba l-karattri li jidhru f'din l-istorja. Eżempju, Alexander Filipovich Smerdin, figura rinomata tal-Illuminiżmu Russu, pubblikatur u sid ta' ħanut tal-kotba f'Saint Petersburg, li kien sar popolari ħafna mal-kittieba u kien iċ-ċentru ta' xena letterarja attiva ħafna. Forsi tirrakuntalna ftit fil-qosor l-esperjenza tiegħek ta' kif din il-kopja tal-ktieb spiċċat f'idejk. Tina, l-għażolta ħaġa jiena nġemma l-kotba u nġemma anki l-mapep. Però fejn nista' jekk jekk inkun nista' ġifieri finanzjarjament, nippreferi nixtri l-ktieb mal-mappa mhux li nixtri l-mappa għaliha. Sintendi mhux dejjem tistax, il-kotba ħafna drabi jkunu għalijin ħafna. Issa meta ġejt għal dal-ktieb Russu, jiena provajt niktbilhom il-Russja u l-Antiquarians bl-Ingliż u ħadd ma rrispondili. U meta ntqajt ma' Elena Jasnitskaya, meta ilha kont naħdem bigi qabel ma rtirajt, U hi kienet taħdem fejn llum hemm l-Esplora. U sirna ħbieb għax ridet informazzjoni fuq. Elena biex niċċaraw hija hi traduttriċi. Hi traduttriċi, ridet ikollha informazzjoni fuq Bigi u ma' kulma kelli tajtulha u sirna ħbieb. Allura kont għedtilha ara tiktiblix forsi ssibli kopja. U insomma wara ħafna xhur ħarġet dil-kopja u xtrajtha. U mbagħad meta rċevejnieha għadtna għax ma nittraduċuhiex. Fil-fatt kellha daqsxejn diffikultà fit-traduzzjoni għax huwa Russu antik. Illum il-ġurnata r-Russu xejn differenti milli l-Russu li ssib fil-ktieb. Tantu vera li ħafna drabi ġieli kien hemm xi kliem ma setax taqbad għat-tarf tagħhom, kellha tmur għal xi dizzjunarju Bulgaru, għax il-Bulgaru r-Russu li hemm fil-Bulgaru baqa' antik speċi ma żviluppax biex tkun taf l-istorja. U bdejna nittranżlejtjaw u mbagħad jiena nagħmel l-editing biex nispjega x'inhuma l-affarijiet. Issa, semmejt lil Smerdin. Smerdin huwa personaġġ interessanti. Dal-ktieb kien bħala kien proprjetà tiegħu. U dak probabbli tawlu l-awtur stess lil dan Smerdin. Għaliex tawlu? Smerdin kien, sa tant nitkellmu 1800, kien wieħed minn tal-bidu nett illi beda jagħti r-rights lill-awturi. Iħallashom tar-rights. Hu kien ukoll kellu l-kollezzjoni ta' kotba tiegħu kien ukoll lending library. Infatti fil-ktieb fuq quddiem għandek ir-rati ta' kemm biex inti tissellef f'ktieb. Dawn kienu affarijiet illi qas kienu joħolmuhom. Jiġifieri huwa kkontribwixxa ħafna lejn il-letteratura u lill-awturi li kienu jiktbu l-kotba. Jiġifieri huwa l-fatt li dan kien ta' dal-personaġġ hija dan. Fil-fatt kif jiġri dejjem, da spiċċa mimli dejn u povru, jiġifieri spiċċa bla sold insomma, miskin. Kif jiġri dejjem taf fil-ħajja. Interessanti wkoll illi Krajewski li kiteb il-ktieb Ikkumpanja lil Skavronski, lil dan l-ambaxxatur, u din storja ħelwa hekk ta' min jgħidha. Dan kien jħobb ħafna l-Italja u l-bel canto Taljan u hekk. U waħda mill-quirks li kellu kienet li kien jħobb lis-servitu mhux jagħmilhom l-ordnijiet bil-dan, kien jikantahhielhom. U kien jippretendi li l-servitu jkantawlu lura. Dan, ġifiri kellu dal. U kellu mara sabiħa ħafna. U dana, insomma, kien xipli u wara xi sentej li ġi Malta mit. U U l-armla mbagħad iżżewġet lill-ambaxxatur tal-Ordni ġor-Russja, li dak iż-żmien kien Litta, u dan eża' mill dan u żżewweġ lilha. Jiġifieri hemm ħafna interessanti, affarijiet interessanti. Issa diġà semmejna ftit fuqha din, semmejniha xi ftit. X'ispirak taħdem fuq dan il-ktieb? Ħana, ir-raġuni hija li dik kienet okkażjoni L-għożża ta' ħaġa, il-ktieb, għalkemm ħareġ issa, huwa ddatat 2017 għax ma lħaqniex għal ftit. Imma l-idea kienet inlaħħquh għall-50 anniversarju meta Malta u r-Russja bdiet id-diplomatic relations flimkien, jiġifieri għalqu 50 sena. U allura rrid li jkun hemm xi ħaġa kommemorattiva fuq għal dan il-biċċa xogħol. Ma lħaqniex insomma dan, imma ġifieri xorta hemm baqa' dan. It-tieni kif għadtlek il-kurżità rrid għax dan all right għandi l-ktieb issa jiena fil-kollezzjoni tiegħi u ma nafx fih. Dik hija xi ħaġa li toqtolni insomma. U għad żgur li ħa jkun hemm. Fil-fatt, meta ġejna biex nintroduċih ħsibna ħafna affarijiet ġodda, pereżempju waħda minnhom jgħid il-Gran Mastru li kellu l-dak tiegħu, il-gwardja tiegħu kienet gwardja Żvizzera. Jiena qatt ma smajni, qatt ma rajtha mkien. Issa jista' jkun li ried jgħid li huwa l-gwardja Żvizzera biex ikun bħal Papa, taf int il-Papa għandu l-gwarda Żvizzera, mela anki jiena Gran Mastru għandi l-gwarda Żvizzera u jgħidu jmur nofs bih u hekk u ġibt ritratt anki tal-uniformi u jiddeskriva jiddeskriviha l-uniformi Krajewski jiġifieri. U u x'ismu wkoll ehm, waħda mill-affarijiet hemm ukoll fit hemm ukoll it-tieni parti, it-tieni parti huwa fuq l-ordni. U hemmhekk jinizzel ehm, il-regolamenti biex inti tidħol ehm, bħala ngħid mal-ordni. Issa, din ma realizzajtix meta għamilta, Il-regolamenti tal-Ordni hemm ħafna edizzjonijiet li dejjem ħarġu dan. Però mid-dera huma l-unika darba issa li qegħdin bl-Ingliż, l-unika regolamenti tal-Ordni li hemm bl-Ingliż ippubblikat. So kif ġiet, jekk bniedem xi ħadd ikun irid jara daqsxejn x'kienu ir-regolamenti biex tidħol fl-Ordni, dal-ktieb inti tista' tidħol kollu indexed u dan U tista' tara x'kienu r-regolamenti anki ta' jiġifieri serva ħafna użi biex ngħid hekk. Jiġifieri sija bħala rakkont sabiħ u sija bħala ktieb ta' riċerka wkoll. Nixtieq inżid bħala l-aħħar punt ukoll biex għalija importanti illi n-National Book Council Tani funding għal dar ktieb li hija xi ħaġa li ħadt pjaċir biha u li turi l-apprezzament li kien hemm biex dan it-traduzzjoni jsir ukoll. Tajjeb ħafna, mela wasalna fi tmiem l-intervista, grazzi ħafna talli ġejt. Nirringrazzjak talli stidintni. Grazzi. Mela, wasalna fi tmiem programm ieħor Wiċċ Imbwiċċ, aħna narakom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor.